Wel ddim y canlyniad oeddwn eisiau iddyn ni sy'n 4 dim yn erbyn Barry. Um, nath y gem i'n dechrau dda i ni yna? Uh, na, ddo Paul, nath o ddim. Uh, Dwi'n cofio sbio ar y cloc, um, oedd hi'n 31 munud, oedd ni wedi cychwyn un munud, obviously mwy na byd y kick-off, a wedyn, oedd y pel yn cefn y net, y byn oedd hi'n 32, which, um, to considio yn y munud gyntaf, dim ots pa games chwarae, so o'n friendly, a dim ots i'n pa safon, so even sa'ch di chwarae'n um,

Ti'n son am dau funud lle da ni di, di ni dau gol i ffwr ac y gweddill y first half, dwi'n meddwl oedden ni'n oedden ni chwarae ffwtsbol da dwi'n meddwl, Paul. Um, dwi'n meddwl oedden ni methu yn cyfle ta ddylsa ni sgorio. Um, ta, mae, mae goliau yn newid gem. Um, ac ar diwedd arall, uh, ta, diwrnod, diwrnod arall mae, mae gol yn diriawn efallai, efallai di sgor ddim yn 40 ddim yn diwedd. Be oedd y negas sy'n gen Siori chi hanner amser neth? t'o' jyst jyst dechra dechra tipyn bach yn well na be' nathon ni ddechra first off achos fel o'n i'n deu' jyst i di switch off yr munud gynta' wedyn y munud cyn um, half time so oedden ni jyst gor'o' jyst gor'o' dechra mwy mwy positif second half um, ond ti'n meddwl mae'n anodd pan ti'n pan ti'n tŵnio lawr ti'n ti, ti bod tro'n cheisio'r gêm um, ond yndi mae'n disappointing colli ond i t'o' conceidio pedwar hefyd da ma'n

os oedd o'n teimlo ella am bod ni wedi mynd go lawr yn, yn fuan yn y gem, bod ni wedi trio um, chesio gem, ella bod hynna wedi gadael pethau'n gorau yn Kevin. Ti'n meddwl na hynna pam, ti'n bod, oedd tair o er, ail, trydydd a pedwerydd gol nhw, one-to-ones oedd nhw. Um, ti'n meddwl na hynna be oedd ta? Um, so gallu fod, um, ond obviously pan ti'n colli ti'n gorau, ti'n gorau yn amdani. Um, yn enwedig, ti'n pan mathon ni wani lawr, um, mathon ni dweud na, ffina, dwi'n meddwl, dod deffro ni, achos dwi'n meddwl oedden ni, oedd hi'n sluggish start. Um, ti'n mynd gallu gwneud bai ar y siwrna lawr, achos so nath ni gyd o'r lawr yn ddoe, so oedden ni gyd yn ffres yn barod am y gem. Um, ond, ia, yeah, ti'n mynd jyst yn siomedig considio mor fuan yn y gem, achos oedd wedi eisiau eisiau cheisio'r gem wedyn a ti bod ti'n chwilio amdano gol na yn gwybod ti won i lawr. Um, ond, fath o eisiau, da ni eisiau gorau jyst fatha bod nhw'n gwneud lluniau llaws y gem o'n yeah. um, gwasio gem yn ôl, and just um, obviously ffindio positives o'r gem, yeah. um, di creu y cyfleon, um, a wedyn to ni wedi siwr di y gol sy'n wedi considio, dyn nhw'n wedi gwneud to. A gem nisio, dyn ni eisiau gem nisio uh, ASAP ydych. Oes. Dyna fel chwaraewr, dyna ti eisiau ar ôl colli? Ia, mae'n ma ideal yn wedi'i pan ti'n cael games midweek, to, yeah. um, hyn a dwi'n licio yn wedi'i ar ôl colli, gan eich di few days i meddwl yn ôl, recyfro a wedyn obviously neud pethau yn iawn wedyn. Ond um, mae jyst yn siomedig, da ni allan o cwpan, felly na ddim byd um, weekend nesa. Um, dim byd tan wrsos i Gwena rwan, uh, obviously yn erbyn Cei Cona. Um, gem masif eto yn bob gem yn fawr, a fatha ni dweud gyda to arna ni un yn ôl iddyn nhw. Um, Ond dyna, da ni'n trio, dwi'n meddwl da ni'n trio gael uh, friendly gan Wolsos wan, um, jyst i ni gael mynd dros. Um, Mae'n Yndi, mae'n... Eto, pan ti'n pan ti treinio, dyna'n rhywun peth o pan ti'n chwarae gêm, achos obviously ti eisiau gweithio ar pethau mewn gêm senario, felly um, sa'n ideal iddyn ni gael to, rhyw fath o ffrengli ganol wsos fan i wneud yn siŵr da ni yn barod i gêm yn Cigona. A fi wedi siwrno hir adra fan fi. Mae yndi, Paul. Um, mae bob gêm pan ti'n colli'n siwr na top, mae o'n siwr na hir, mor lle ti'n chwarae, un sy'n ei chwarae allan dydnol o'r gost sy'n colli, mae'n mae bod tro'n ti jyst eisiau mynd adra wedyn, gorffen y diwrnod a obviously um, dechrau diwrnod yn nesaf ar y positif a jyst um, cael ymlaen mynd fatha, da ni wedi bod yn neud trwy'r season. Gret. Diolch Dineth.
Diolch yn fawr Paul.
Thank you.